P'esei mi no gusta actually brin- bringa riba kaya whatsoever, pasobra bo no sa nunca ken ta bringa Ken miyon ta ku bringa bo. miyon E ku por ta bo, un guy gordo, e por ta un guy Ah. chikito, e por ta un guy flaco, e por ta un guy grandi, ken ku ta por bringa miyon ku bo? Ke men, si bo a bringa riba kaya aparte ku nan por hinka bo, Pero bo ta Mm. prepará si, ah, esei ta mi. nan, nan, nan por hinka bo, of si nan perde, nan ta bira un sportief, nan ta Mm. bin ku yen brou mas. Esei si ta... Of nan ta saka go- Otro ah, tema. pe- pelea, pelea normal riba kaya ku e ta hopi schaars, ke men preferiblemente bo evitá e koi, of bo ta, bo ta bou, nan ta dal bo skop.

Sa? Bo sa a gana? Ah, mi a gibi den riba kaya no, na skol mi a gitiri un moket un bes, pero o Sa mi no, mi no i, mi no i pera, mi no i pera pelea. No, mi, mi i pera niun pelea asina. A mi Mi ta, mi ta kla ke pelea Riba asina, mi ta kaya kla si riba. nunka mi a Ami, gibiri ami, den. ami no gusta bringa first of all, pero Maye i Magmey un bringamentu mi ta kòrda kòke tempu i kokomo nei hopi tempu a pasá so i mas ei dies aña nei mati mi no sa si mi a konta bo e kòke pero mi a bai kokomo ku mi fray toentertyd anto su amiganan anto ta tin un gai ku a bisa e tabata tira na e e gender inkorekto nos a bai anto dor ku ta tin tantu muhé rònt di mi anto e gai anto ami so ta kere un grupo di. Brònan, e gainan kon bo sa yega bin a sta hasi ferfelu, anto nan a mishi ku ku mi frei, anto mi di no, ko aki si no por. Sè, no por, no. Ma bai buska nan drechi, ma ti e gene aki warta un, no, anto di ripente dies a yega de same time. Anyways, mi ta papiando ku e gai, anto nos a bai esta manera, diskutiendo kos, Jee Charlie Boris. Man, e moketa, e moketa aki bin de la nada. Echt letterlijk di pa tras e guy aki. E guy aki a bin manee Superman style sa. Tira e moketa, man e moketa den wowo mati. Guy aki a dami asina duro djee. Siguiente dia koki tur Blow, blow. blous sa so. Pero mi ta imagina mi haña un moketa asina den den den e ring anto ku un box di un glove di di ocho ons. Ho, bo sa e koe e koe ta. Ora nan e bisa bo. Paso e koe tambe mi ta hen hopi hopi ya mi ta mi ta respeta e boxedonan ku por wanta un sla asina anto bo sa na. Ora bo ta treino na e bisa bo e boxeo no solamente ta prepara bo pa bo bai bringa sa mene pa wèstrijd e ta prepara bo komo persona mes tambe ta komo de manera e ta hasi bo mas bibu bo ta haña refleks bai forbe mi ta mi ta duna un forbe por ta di si bo tabata trein boxeo a bisa bo ta mira e gai ta bin. Sin ku bo sa bo ta kita pa e moketa. Ta kosnan ku ta pasa bai ku por nan ta bisa kon e gai por mira tur e moketanan pero e ta bai e ta gewoon e ta drenta den bo anto bo ta mira e kos ta bin bo ta gewoon kita pe of bo ta dal un stap atraf of whatever pero ora bo ta praktika e bokseo tambe bo ta hopi mas sigur bo no ta bai bringa riba kai pero bo ta hopi mas sigur ku Laga nos bisa bo un situacion presenta, bo sa kico bo ta haci. Bo ta siña absorbe un sla tambe. Ta mende Bo ta boso siña absorbe por tal lo bo a tuma e sla y menen, Koe kans. ay, Sa. eh, Kon wan. kon Koe tur kon dia. kon bo ta kon bo ta hasi pak an e e challenge ora bo tin mane un un grupo nobo di di di studiante ta bin bo tin bek nan bo tin buga nan ku bo ta filter nan bisa nan hey tene ki pasan

E ta limita otro hendenan, hay un tiki miedu. Anto bo, bo no ke tipo, bo no ku, den, den arte na Marcel, bo No, no mi ke, ta como de bo no buke, ke man. na mi Juist. bringa bati otro, anto bati bo den ku bati No. otro. Ah, Frawa mi ta rispar como de boke, buke, man. dal mi mita, dal bo, dal mi mita, dal bo, Juist. sa nos, nos ta bai dilanti huntu, pero si bo ta Pero- bigis pa kibra kurpa, Wak, mi ke yami ku un gaegi bin, coach ku bai? A mi ke dal, mi ke dal hende knock out, no. Mi di ne, yo riba tur na e lugar robes. Mi semi a bisa. So aki nan nos ta siña hende box nto box nan ta kuente i dal hende manda nan flow nte esei ta boxi box ta un deporte nto si bo ta hasi hende asina bo nto bo logra hasi esei fine pero no ku ta esei ta e meta a nto dam el a persisti persisti miti kuné bini mi a pon'é kontra un gai mi ta yama el a dal e gai pues e gai tabata un gai hopi lègè p'e su peso Ta bon mi di kune tal y tal cos mi ta asina cos ta bay kiko bo ta tin resultado awe pero mi ta asina cos nan ta bay mi ta esey ta boxeo no kiko anyway mi a bay mi a lag'e bin training ta tira un moketa Tok ora la sinti, ora la saka su bras bai luga, pero e ta tira moka e ta asina duru, anto ke ta leshona su mes. Pero bo sa tin hendenan ku bo ta papia ku nan, nan no ta mira e kos, bo dibi laga nan eksperenshá e kos pa nan mira e kos. Sa amor sparen, a laga e bai ku un otro ungay di su peso mes. Tin ku hay un tiki slap e sinti ata esaki. Exactamente, a laga e bai ku un tiki di su peso mes, anto e guy si a pone na su luga. Ene bo ta mira anto ta forsa de kos trankil ko siña boks ta bo no a kout si bo ta bai muchu riba esei e kos yo ta loke nos ta siñando aki nan momento anyway tiki tiki pero mi a mira ku et un tipi hende bo no por traha kune bo no por siña e kos Bo ta bisa nan duna nan kemen porta kobo bo ta bisa nan ta berdad of bo sa ki bo ta papia me guy ami tambe gentenan ku ta bini bisami nan ke nan ke ta mane mike tyson mi ta nan pak bo no por wak mike tyson bisa bo ke bringa mane mike tyson bo tin ku kumsa siña e basico siña e e e e kosnan fundamental di boxing. Tur box dor prome cu nan cuena estilo nan ta siña fundamental di boxing. Ora bo cabe siña cosnan fundamental di boxing, e basico di boxing, oir e bo ta personalise na bo estilo na esonan cu bo gusta pero ya bo tin e base domina cabe. Wan bo drenta den gym a nto bisa mi ke bringa manera Mike Tyson, nto si e coach no logra siñabo manera Mike Tyson ta nifica ke no sa ke ta basico. Nan no ta comprende e cos, pero nan ke bringa manera Mike Tyson. Pero mi dice, prome cu bo yega ei nan, bo tin cu siña fundamental prome con bo ta move, como ke ta nan corecto. Despues bo ta cambia bo estilo, si ta asina bo ke bringa dependiendo tambe di bo contrincante cu bo ta bay bringa cun'e. Bo a bisa, sea, mi ta manera Mike Tyson, pero Mike Tyson ta asina aki, ya bo ta asina aki. Sa. En ta bai. Bo tin bo tin un humble dan dan bo ta bo Ora ora ora me ta drinka kickboxer tin un un pesi me no gusta eigenlijk brinca brinca riba kaya whatsoever pasobra bo no sa nunca kende brinca mi no kubo e por ta un guy gordo e por ta un guy chikito e por ta un guy flaco e por ta un guy grandi ken ku ta por brinca mi no kubo kimen si bo brinca riba kaya aparte ku Nan por inkabu. Pero bo ta prepará si, ah, esei ta mihai. Nan, nan por inkabu, òf si nan pèrdè bo nan ta bira un sportif, nan ta bin ku yen bròu mas. Esei si ta otro tema. Òf nan ta saka gòl. Pe pelea, pelea normal riba kai e koe ta bo piská paske men preferiblemente bo evitá e koe òf bo ta bo ta bou nan ta dal bo skòp. Pero loke mi ta bisa ta e gei ku ta Treinos Reino

Tum, un, dos, a trompet ka bo, enta ta figure out mané. Un de buraco Un de buraco dan tasi, un, dos, tap, tap. Saca turbo aero, klaar. Amo ta... Amo se se taka. Bo, lenga fona te keda. Dos la so, klaar, tap, tap. Awa Jelly, ba, ba, prome ku ba ku ba splika over di e parti di teknik etsetera ba splika ku bo ta dje fanatiko anto bo ta komprende bokseo di tal manera ku bo ta wak e mane arte. Kita sierto aspektonan ku bo ta wak, pa misa ora bo wak un pelea profeshonal riba telebishon, riba streaming device o whatever ku bo ta bisa ey e gay aki Tin algu ku por ta ami ku Boris no pa wak. Ki ki ta e kosnan spesífiko asina ku bo ta bisa ey aki ta sa? Ya, promé kos ku bo mester so iso ta eksperensia. Anto wak ora bo ta wak un pelea bo ta bo ta kalibrá e e bòks do en totalidat. Ders bo ta wak su atake, bo ta wak su defensa, bo ta wak su footwork, bo ta wak su reaction time, su eksplosividat, kon liye ta. Si e ta dal duru, tur eseinan ke men bo dua basta kos, anto einan bo ta dun'e un un number total. Anto nan e hopi hende den e pelea di awor ke pelea a kabi cancel, a kabi lese hopi di Ryan Garcia ku Tank Ryan Garcia man wak e bringa. Tank mawak e bringa pero tank ta un. Kua ta tank so la mi a bai busk'e rai. Tank Gervonta Davis Gervonta tank Davis. Mai busk'e bo. E guy aki mi a yeg wak hopi pelea di dje pero e ta gewoon diferente e ta gewoon un box do hopi diferente e ta mane un Mike Tyson pero dje mes e por bringa mane un Floyd Mayweather. Gervonta Davis. Kema e guy ta gewoon hopi diferente. Hopi hende bisa sey Ryan Garcia tin hook pero. Ma no Tyson di Mexico Mayweather mi abo ke ta dal abo plus bo no bo mishi kuné. Exactamente bo por mishi kuné si e ke pa bo mishi kuné. P'esei esta li Floyd bra Floyd no ta bringa mi oko trena Floyd ta gowo mas den su technique bo bo ni dale mes. Esei pero e guy aki ta aplica presion. Anto mi ta corda di un pelea contri Pitbull el a lesiona su man links mi a ta bringa links el a lesiona e man links cu un uppercut ami ki a domina e pelea nan cu un man anto e guy cu el a bringa cu ne un ta wega un guy cu nan ta yama Mike Tyson tambe pero e man e ta un guy cu ta bringa semper forward. Predi el ni e leña ta bringa bayendo pa tras sin ke Gaidale gana e pelea ainda ku un man. Ki ki challenges nan nos tin nos tin akinan pa manera Llega na nivel asina? No no no pa gewoon me mehora inter inter e como explica no e industria opzicht pero mayor nos ta bisa wor e e e kos tabata on un rato, wat betreft arte marcial en general, mm. e tabata on un rato, después la bai kai, a walkie danke na boxeo, lo comienza pick up back. Pick up back. Pero, mane pe for monta, mira e pelea na di kickboxing na antes. Anto lo ta ideal si mane, pe voorbeeld, 10 años pasado, ku e kickboxing tabata on, ta hembo di un pari pelea di boxeo ta kuta on. Mm. Lo ta, lo ta heavy si awor aki, ke e box ta on na Corsou, E bo ta tin un par di pelea di kickboxing, un par di pelea di karate, un par di MMA. Bo sa kon e e e ta. Sí, un kombinashon. Ya ya kaba ku e publik nan ta chikitu, si bo tin un kombinashon di tur. E ta yena así. E ta yena. Sí. Entonces, ki ta manera e e ban bisa bo tin sa bo tin bo tin e suerte ku Minister di di de Deporte y Cultura, ¿verdad? Deporte y Cultura. Di Deporte y Cultura a bisa bo, woo, ban ban ban hasi ban hasi un ko, ban hasi un ko, ban hasi un ko. E lo ta posibel. Free budget. Ki ki lo ki lo ta e kosnan ideal ku nan mester invester den dje? Pa, pa support e, e arte marcial nan nan Kòrsou? E promé kos, mester por tin facilidadnan pa nos por haci e boxeo. Bo mester sinti gastu. E mester por bira un kos ku, bijvoorbeeld, buurtcentrum nan. Ende por yega na un buurtcentrum, Tres masha tin ku Buurcentrum Oye, berdad. so. hopi Buurcentrum ta ta Kiko Buurcentrum? inactivo. Centro di Cen- centro di Centro barrio, di centro di barrio, sí. sí. E men ho- pero e mester tin e lugar tambe. Pasobra biforbei e mester ta maneho laga mi bisa tal y tal ora pa tal y tal ora tin tal y tal kos den e Buurcentrum aki. Tin bokseo den nan of tin kiko. Pero Buurcentrum nan ta tur chòlere bo ke? No, tin un par bon si, bo sa, pero tin un par Sí? berdad chòlere tambe maneho bo ta bisa, pero tin un par bon. Solamente mester Ami no ta- ami mi mi Sí. ami a kere nan a disparse mes. No, nan tei pero Kiko ku pasa pa bo pa bo por hasi e kos ei mester nan a bisa bo otro kos ku tambe ta perhudiká hopi hopi muchanan praktika deporte no bokseo en general so pero deporte en general ta transport hulanda bo ta bira oki bo ta bai boksen bo ta bira kue bo tram shiup bai yega pero akinan hopi ta depende di nan mayor. Mi tin muchanan ku e tok ora ta tin un gai un be e gai aki tabata dos meter sinku gai di biba lagun Damn e gai aki a contact mi mi imagina mi hay un gai asina e gai ta tin diecisiete aña ta diesocho aña dos meter sinku Bon rich tantu potencial. Esaki lo mas ke ai pero e por a yega e tin transport e no por a yega. Vos a kiba nota tambe ku diferente gym ta bese ta implementa boxeo tambe den nan den nan programa den nan schedule den e siman tabata uno of dos bia mi sa ku Cons tambe Cons tin par e par e dia ku ku bo ta haña e guy ke ta hopi famá tambe kon yami guy ke tambe e ta un ya e ta un mener kaba un señor basta grandi Boxeadó. E ta mane un trainer. Mi no sa ke guy ku su nomber ta. E ta train na Cons tambe. Komo coach. Komo coach. Boxdó? Si. Who kobo ke men? Sigun mi ta e guy mes. Un guy Surinam? No. Un guy Kòrsou sigun mi. Di Kòrsou. Pero anyways, e ta un persona ku e ta basta famoso den. Den e mundo di boxing. Den e mundo di boxing aki nan na Kòrsou. E ta un, e ta un mener caba, e ta, e ta un mener biego. grande caba. Sa. No, mi sa ti ke muke me. Pero anyways, Pero- eh, tin, tin diferente gimnasio, gyms cu ta, Cu ta hasi el, eh, bezig ta implementa esey den nan, den nan schedules. Anto esey ta bon. Esey ta hopi bon pasobra di con bo ta hasi e deporte mas popular. Sa. Ami a giaña mi cu hendenan ke a cuminsa cu boxfit. Despues nan ta bisa, esaki yo? Tss I like it na mi try bai den e boxeo mes mi tin awor ki mes un gai e gai ta bin tur dia e gai ta bin tur dia e gai ki a train asina bo lo cuminsa domina techniek nan awor ken ta train kende nan mata awor ken ta bin anochi so cu e atletanan. Den den kiko den kiko nos a mester investera yora den den. Bo kei metronan di transporte anto. Medionan di transporte anto ku fasilidat ku un hende por yega. Fasilidat pa kiko? Pa trein òf pa ora tin e eventonan? Pa trein. Pasobra ora tin e eventonan tambe ta e lokatsnan ta varia to. Tambe ta importante. Tambe ta varia pero. Na unda bo sienta si awor ke SDK? SDK, si. Ama pone un evento last day na. na WTC ma por un evento last day. Di, di con, di con lo bo bay WTC na no SDK mes? Kita. Di con nos a bay WTC paso ba e tabata nos a pone un evento un tiki interna, internacional ento nos kier haci un tiki mas gala. Okay, okay. Momento nos, anke inversion tabata un tiki mas grandi pero nos kier haci un tiki mas, sa ora bo yega, ne haci. Ter un experience. Juist. Ento e tabata. Echt hopi succes ke men tabata hopi great mes. Nos ta tin hendenan di Santo Domingo cu Venezuela country Corsou e di. Cuanto cuanto. Con con con con a bai ke event? E cos a bai hopi hopi hopi hopi bon mes. Anto e box doornan local con con con nos a perform? Hopi bon nos a nos a perform hopi bon. Mi tin ku bisa un di mi boksdornan a bringa main event kontri un guy venezolano ku tabata den selekshon di Venezuela ku a bai diferente pais bai boks ku al tabatin hopi mas superior na na eksperensia ku mi boksdor anto nos a logra gana esei tambe tambe nos a gana aunke ver. Segun mi di nos ta tin basta pele dos local anto dies internacional anto nos a logra gana mane un seis punto nos a perde si. Nos ta ey. No e tabata hopi bon kere mi hopi bon. Bo ta kere ta posibel ku nos por tin un un un pari boksdo atleta ku lo por representa Kòrsou sea sea Kòrsou of representa Aruba mane kurasaleño den den weganan olimpiko? Kon pa laga? Pero tur kos ta depende di nos invershon. Atrobe nos struktura akinan no ta manera e otro paisnan. E otro paisnan mi sa ku ta mas fasil nan ta mas grandi, pero e otro paisnan tin kompletamente un struktura pa nan por yega kaminda nan ke yega. Hopi hende ta bisa Hendenan y sa kinan ta hasi kiko ta p'esei no ayu no por yega nos no tin e nivel ei no e ta bai asina no e ta bai pa e ta bai pa e structura e planificacion wak nos tin cu cuminsa por bai yinki e muchanan for di ocho aña anto guia nan pa ora nan yega die seis aña kiba ta kere gainan cu ta bai orde sur cu nos no a gana nos un gana ei nan nos a pere parea free stop nos a pere pero dikon. Gewoon pasobra anto no ta pasobra e gai ta malu gewoon e gainan tu ta mas mion anto e de amateurnan ta proteha e boksdornan asi no hopi ku mane nan mira ku ey tin superior na nivel e kinan nan ta pare anto dikon ora nos ta pensa kimin a interview e gainan nan ta bisa bo nos ta kuminsa fe ocho aña nan ta bai nan ta wòrdu nan ta biba den un campus nan ta haña tur kos. Nan daña cuminda, tur cos. Unico cos ke men wordo paga cu tur cos. Unico cos cu nan tucu preocupa cune ta lanta, bay train, drumi sosega, bole bay train na tardi. Fully focus riba e cos. Si, exacto. O con bo ta kere un par di hende aki nan, obviamente ke men no ta trata di di di cu e gaynan ta hopi mas miho. Gewoon nan structura ta pone cu nan por bira hopi mas miho. Bo comprende? Nan mi koyon otro vorbé ma puntra des na venezuela ku cuba ma puntra nan dikon kon bini nan ta yega na doshen treshen pelenan nan ta bisa kon nan ta kuminsá keda bringa tu siman tu siman nan tin un plan brazil a koe kasi tur medaya di oro na Oder Sur. M'a puntra, besa bo ta puntra pasobra bo mita kurioso besa kon nan ta logra. Oe nan ta bisa bo ku ta fei dies aña pasa hende na ke kuminsá ku un struktura di top sport. Ta p'esei nan nan por a duna e fruta despues di dies aña. Kon ta e gainan ku tin binti ocho aña na i konta nan dies aña pasa. Lo comprende? Of con te gaynan cu tin binti cuatro aña contra nan dies aña pasa. Lo comprende? Ta e plan cu nan a keda ahiba tiki tiki a cuminsa duna fruta. Pasobra mi a bay tu inversion eta. Bo sa cu lastima a wak un par di video riba, segun mi ta riba Instagram of ta riba TikTok, di e diferente, bo sa cu e paisnan tin diferente um, ah, como es- diferente técnica Mhm. ah, pa cu boxing. Mane bo no por com- compara esun cubano cu esun di Merca of esun di Estilo. estilo, esun di Merca cu esun di Rusia, Rusia, cu juist. esun di Cuba, Mm. etcetera. Cua cua ta e estilo cu bo ta bisa e estilo aki mexicano whatever bo bo ta kere ta esun mas great pa implementa akinan na Corsao? Ami ta gusta sinceramente di tur bo ta siña fei dje, No, si, pero mi claro. ta gusta pa amateur cubano, Cubano, estilo dicon? cubano. Nan ta gewoon master. Nan por caba wak na amateur bo ta bringa turnamentonan hopi ora bo bay mundial no ta un pelea bo ta bringa. Bo ta bringa awe, bo ta bringa mañan, despues ta seca bo le bringa asina turnament. ke ta gana pa bo subi, anto bo por gana promé lugá. Pero pa bo por hasi esei, bo tin ku risibí ménos kastigu posibel, ménos gòlpi posibel. Imaginá bo pa bringa bo promé pelea di turnament i a kaba nan a dal bo un koho hincha tur bo oki nan. Pa mañan Bo por bai. bo tin ku bai. Ah, bo tin ku bai. Si bo gana bo tin ku bai. Lo cu mende cu hincha pero e estilo cubano ta mas dirigi riba punto tap kita bay ta tap kita bay e men ora bo wak guy na su cara nan no a ricibi casi ni un golpe wak e peleanan serio nan nan no ta ricibi casi ni un golpe ke men dje bon ey nan ta e guy nan por cabo un turnament pa bo sin ni un corta na nan cara. Prof si bo si bo ke lo ora uiteindelijk toch menos labo ricibi bo tin mas chance pa bo. esey ta boxing eigenlijk No djis parti es labo, tin un siña tambe. Pero kita pasa den. I tumas la. Juist, i tuma. Pero esei ta nan nan maestria. Nan ta dal bo, anto sòru pa nan no wòrdu. Nan sa presis ki ora nan ta kuda ataka, nan sa presis kon bringa ku kada un tipi boksdu. Anto esei ta pone ku nan ta bira asina bon ku bo ta dal nan si pero minimal. Ora ku minen anto dikon nan estilo no ta asina bon pa profeshonal, pasobra profeshonal nan no ke mira e koi.

Mas nan mexicano fero bo tende bo ti bringa cu mexicano no kere mes ta co fasi ni mas ke con e gai ta siti arai no kere mes e gai ne ta guerero anto esey ta e estilo cu den profesional nan ke nan ke mira hende mane Tyson dal basa e coita loke nan ke nan ta busca den profesional. Masho masho ora mi ta proba calcula den mi cabes cuanto lo bo ta gasta cada bia cu bo tin organisa un un un torneo of un exhibition match y cuanto lo bo ta gasta Yu dame kalkula e kuento, dame un beeld kuantu bo ta, mi ta kere lo bo ta gasta den un normal en SIK un kiko dies mil florin, den un internashonal lando a habri di si? Entre ocho pa dies. Sey ta un normalito? Normal, pa pa pa pelea na nashonal. Pelea na nashonal normal. Ki gastonan tin marane ku ei? E gastunan bijvoorbeeld ta huur di ring, harmament di ring, transport pa bai pone ring, bo tin ku huur e localidad, ki mas bo tin ku paga e hendenan ku ta bin refri of tin horanan no ta cobra pero bo tin ku paga algu la mi wak ki mas premio. Sa pa kiko bo cumpra trofeonan of whatever cu. Bo di cumpra trofeo, medaya, DJ, bar, print carchi, ey ta hopi cos, flyer, promotion, hopi cos. Ento esun esaki internacional mane esun cu bo ta haci na WCC? Ente uff. Amo, hopi, hopi. Nan, Hopi, keda- kasi keda hopi? diesocho pa binti. Anto bo, bo tin ku fly en e e e e Ese e ta box de- no? ese mi ta bisa, e ta depende. Depende, Ah, depende estoy bo nek. gastunan, Sa. paso tabatin u paga, tabatin u paga nan Stadia teta tan. tambe? Estadia. Ah, asina si Pero no a- bira box door no. Ke ta pasa? Nos tin un problema na Kòrsou, nos no tin box door. Bo comprende? Nos no tin box door pa keda. Ora bon, bo tin cu bin cu hende dja afo. Normal, normalmente ora abo ta haci un invitacion, normalmente bo ta invita e federacion, e federacion ta regel e ticket nan, pero si nan ke bin, bo ta manda un invitacion, si nan ta interesa den bo competencia cu bo tin, nan ta cumpra nan ticket nan, enton abo ta regel e estadia, cuminda. transport etc. Pero nan no mester bin aki nan. Pero si, ki ki ta motiva nan pa pa oke nan se nan e bai Curaçao ban nan mi saca e sentimiento Paso nos ta cuba ke te ke teori. Pero si, pero ki ki Nan ta bin sin gasto. Ah, sa. Enton den den ki caso lo motiva nan befo si bo ta bin cu box donan di Colombia of Venezuela pa nan ta un gasto grandi pa bai cumpra un pasashi. Awe p'esei nan no ta Pasashi nan ta nan ta haña pasashi nan ta haña caminda y keda nan ta haña. Dor si bo regla e kosnan pa nan e reci nan ta. Juist, nan ta bin souiso. Anto esei ta e kos ku nos tin ku haci'e pasobra ora nos haci'e nos bokshonan ta haña kontrinkante anto nan ta haña otro nivel pa nan por level up tambe. Keme e ta un. Entonces e ta yendo lek si e krese ta bira bira un bon merkado ku ta. E por bira un bon merkado ora mi na eso mane awor aki tambe nos tin mi tin un evento binti nuebe aprel aki fin luna nos ta bai tin un muchacho ku bai di panama kampion mundial. Anto un mucha muher di Brasil tambe ku ta den ku ta den selekshon di Brasil tambe ku un nivel masha altu mes di di kompetensha nan kila yagi partisipa anto nan dos ta bai kontra e otro komo main event pa promove e bokseo femenina mes tambe paso tur e ta puntra mucha muher tambe por well e yagi ta bai tin un pelea di nivel

Sí, ta bai tin un hende muhé tambe. Un di mi mucha muhénan ta bai bringa contra un mucha muhé di Santo Domingo. Anto nos ta bai tin dos pelea profesional t'ei na nos ta bai bezig cu esei pa nos pone dos pelea profesional den na final dje event amateur. Entonces ta bai ta tambe cu bo tin cu bai esei tambe bo tin cu bai paga e gainan bo tin cu paga. Seso. E e coe no ta duel bo ora ora bo mira un di un di un di bo bo bringadornan nan ta nan si nan ta yanda sla? So a ba Si bo ta si bo ta bai kompetí, bo ta tren ku nan tur dia. Anto si nan do tiki yòn, eventually si bo por yuda bo ta wak nan ku ku tiki ku ku bo yu nan ta. Si bo ta coach nan, bo tin kuida nan. Sigur, sigur, sigur. Pero, E ta duel ora bo mira nan ta yam dos la, bo no ta atrevá su yu kai of so. Dikon no a pasó, bo sa kiko bo ta hasi, bo sa kon bo ta manda. Bo yu ep dus bo atletanan subi ring. Bo no ta bai manda un mucha ku bo sa ku bo ku no por. Tambe ora nos ta buska kontrinkante nos ta purba buska di mesun nivel pa nan. Klaro, klaro. Òf un tiki superior di nan. Bo komprende? Ke men, nos no ta buska un hendenan Cabayo limpiada bin bringa cu nan. No, e no ta bay asina pasobra riba no ta yudando e atleta tampoco cu nada. Lo lo ta hopi peligroso tambe. Mi ta Hopi costarme. peligroso. Lastima ora cu un atleta, un boxeador di Puerto Rico, e guy ki no por box mas, man. Sí, sí. E no, e no. No, pero esey tabata un, un, como explica bo? Mi sa di ken bo ke men. Mi ta corda su nomber. Pero esey tabata un, no ta di eingelijk, ta di boxen pero no ta eingelijk un golpe legal. Tabata un golpe ilegal, si. Un golpe tras di cabes. Anto no un bia. Pasobra e no por pasa bo si bo bai. Ta diferente bia. Nos a mas bai wak anto diferente bia. E gaya keda dale trei cabes, dale trei cabes. Anto refri no a bisa nada. Anto esey a causa. Pero ya, ta cos cu por pasa. Claro, claro, claro. Deporte ta deporte di risico vooral den profesional, den amateur. Bo no ta yeh facil, pero den un profesional cu e wantenan cu bo ta bisti e por, e tin su risiconan. e tin su vida. Papiando cu Tisla kiko kiko ora cu a bin cu pari pari ekipo aki cu bo ta young cu man aki para haño pari sla. No ken abo di tuma sla so. A ban ban. Ah no ami ami si ta ami si ta. E ta mas pret si abo tuma yo no. No mi mi mi. Cu no ta make sense dicon dicon ta mas. Ai bo bringa

Kome es laha n'ey no ta fácil. No ta fácil. Ku e kusinchi ki mes mas sinti nan. Pero atrobe, awe m'a spliká bo ku no ta solamente haña nan, sino keda riba bo piena, pasobra ta saká bo fo'i base. Fora esun links ey, hombu, rèspèt. Ey no, ko'i bo mester ta, esei mi bisa bo, rèspèt pa tur e boksdónan. Ami ta kansá su a. Una bes, sí, paso esei t'e kos. Amo tira ña moketa. Amo tira ña moketa su. Esei t'e point. So bo no mester tin ora ni tira moketa pa bo kansa moketa ta kansabo bo esei bisa bo respet pa e guy no so bo tin ku deal kune bo tin ku recover bo tin ku box e men ta diferente kosa ta pasa den nan mente ora una bes e wòrdu konekta duru ta masha kon bo tin ku hasi. Oye Jelly lastu pregunta ku mi tin por ta bo tin otro pero prome ku no sera mi ke sa bo opinion over di e topiko ku tin awendia Trending por ta dos, tres, kuater aña pasa mes di e youtubersnan ku ta bira boxdo. Bo ta kere esaki ta yuda e mundu di boxdo kompletu òf bo ta kere nò nos tin ku baha mas un tiki di di di ya di pone esei riba merkado paso at di end en wak publikamente bo ta atrae hopi hende si pero ami no ta wak e value. Paso ora mi wak e peleanan ei, mi ta sinti ku no tin profeshonalismo, anto e judgement di di e arbitro mes no no mi ta wak ku e un tiki fake tambe tin bia. Ami tambe mi ta mira komo algu fake mi ta mira mas komo business wak e voordeel di dje ta ku e publisidat di bokseo en general uniko voordeel pero e nadeel ta ku bo ta haña bo ku un youtuber ta bira train wai. Bai bringa pelea kier sa cu mundo tin cu wake anto ora bon laga nos ta honesto ruma nan ta hacia pa bes nos anto hende na ta trahando hopi shen anto mi ta aplaudi na e banda pasobra ta ta nan manera di traha shen pero di e otro banda no ta fair pa boxdonan cu ta train bida y inter nan bida largo bai olimpiada kico anto año un tiki shen anto djis e gainan paso nan tin un tiki fama. ke sa ku nan ta bira bisa mañan nan ta e box anto bo sa bon bon ku tin un repele anei ta di fix tambe paso nan tin nada di gana of nada di perde bo komo di ki nan perde of gana kijo nan ta bira top dies di mundu no toh ke men e koi ta tin ora por ta ey bo ta dalme un kos mi ta kai despues nos ta bole traha un rematch nos bole traha un par riunion ke men e koi ta pur bes no se tanto a mi ta manera nan. Dia dia bo bo haña manera ku Estados Unidos ku nan kis un boksdor profeshonal para nan bringa kuné ta profeshonal bo ta kis un boksdor bon profeshonal bo bai bringa kuné pero nan ta kis ki hende ku sa bringa hende bieu si hende bieu entonces sowieso tin ora anke kon bon nan ta abo ku bo den bo yonga yaranan bo binti i piko añanan. Bo te top top ku forsa ku koe kai ne nan nan forsa nan a kuminsá bai kaba nan ta ni train mas lo iso bo ta lusi no men a mi mi ta a ña masha atraktivo pero ya tin hende ta gusta. Bo ta kere nos por implementá esei tòg na Kòrsou pa tòg yuda bokseo akinan akinan na Kòrsou? Lo bo por hasié pero no di. e manera ku Ku nan ta hasiende, exacto. Bon, lo bo por hasié kon bo laga ta algo hopi great, pero nan ke hasié komo si fuera nan ta profesional, pero bo no ta boxeo profesional, bo tin ku hasié gewoon celebrity boxing, otro kos. Ke men a trobe, nada kontra ku nan ta hasiende, pero kon bo hasié bo manera ta pelea profesional, bo no ta profesional bo ta siendo bo no tin niun nada, niun karera anterior di boxeo. Exacto. E men anto ko p'esei mi sa por supuesto ta bon pa pa merkadeá boxeo pero no bou di profesional eso e ta e ta manera un desgrace pa e deporte tambe. E disrespectful. Ter juist, mi ta mira e asina pero en general e ta leuk E ta e habi pa wak pero no bou di di carteleranan profesional mane ku ta mas anto main event. Tsja. No. Tsja. Arait. Arait. Boris, bo tin otro pregunta mas? No, no, mi ta bon. Hey, Jelly, masha danki pa bini. No, danki na boso pa invita mi tambe. Masha danki pa e slanan. Spera bo recover li e. No, danki Mati. Si. Mi ker a puntra bo pa tur hende sa tambe unda nan por kontakta bo pa pa pa sea nan bai gym Pasea nan bai kumisa ku te mundu di bokseo aki kon kon Si bo nan pon esaki. contact mi. Nos tin un Instagram Supreme Boxing Center, Supreme underscore Boxing underscore Center. Bo por DM mi nan of bo por riba nos Facebook tambe nos tin un page Supreme Boxing Center. Pero mi ta mas active riba e Instagram di Supreme anto mi nan por di MA nan mi ta duna nan mi number di telefon anto nan por pidi mas information of ahi riba tambe nan por haña mas informacion pero mi ta invita tur hende bin bin test y no bisa e no ta pa bo e ta algo hopi leuk mi conoce hendenan cu no ta ota cu ste ora que nan gusta e masha hopi mes dus bin asi anto tambe pa support nos boxdoornan local. ku nos tin. So si nos tin hendenan ku ta bin suport nan, nos por hasi mas evento, nos por organisa mas kosas, hasi el e mas grandi. Pero si bo no tin entrada bo no por hasi nada. Dios mi ta pidi tambe pa yuda e boksdoornan no hasi e tin ora ai na Mexico ku nan por paga pa bai un fiesta aki ko suport tambe e muchanan ku ku tambe ta train duro anto nan lo agradece hopi pa hende bin apoyanan bin wak nan per escusa perform den ring.

paga gastunan di e di e produccion etc hür pero nos ke tin un budget tambe pa crea contenidonan nobo no solamente podcast cu bosan lo bay mira e riba e plataforma aki pero danki atrobe sa like subscribe subscribe na youtube si bo ta bisa ta wak fo'i youtube bo sa len ke primi riba mande pa tur hende wak exacto mande pa tur hende wak cora follow supreme boxing center tambe bay check it out. Si bo sa tin un beef, bai na su prim bai drecha beef di den ring. Bo sa ku las e tanchi tanchi Marisol a bisa mi, Sigo mi Jelly ta bo fanatico pasa mi tin kuni dikon to. Ey mi ke bo ta mesun tatu ku abo. Bo sa mi di sa. Pasa aki. Ah, sesa. Dus bo sea, danki pa bini, danki pa wak e episode. Mi ta spera di wapu san otro siman. Anto kora bon. Stay wapu. Stay wapu. Stay wapu. Sende.